Yeah, uh, Magwa Kuba, uh, good morning. Uh, miatɔ uh, meda akpe be ŋdi ya mi dogo le afi ya. Uh, ewɔna be mia nɔviwo le America, that is uh, Siana, Council of Heavy Association in North America. Wodze agba ye mi wɔ uh, ye ma ye atsaƒua ɖe mi kple nua. Ewɔ be mi wɔ video kple nuwo Ko fia xexea me be nue dzɔ ɖe mia dzi nye yi, ale be wo hã ame koɖoɖawo kpɔe, ale be wobe míadze agba míava kpe ɖe mia ŋuti. Mia ŋutɔ egblɔ be meyina ʋea me ku ge le atra me, ale be miate akpɔ mɔ yi ke etsia yi ke va tsi dua me wòate agatrɔ anɔ shishim, ale be vovo nava míaƒe area me. Egɔme nye be emu kple nu etsi, elãviwo le tɔ me katã hã ewɔ be Etsia teƒe anyi teƒe ɖeka nɔnɔa ena be efu ɖem na elãwo kple mía ŋutɔ hã nudonui kple nuwo ewɔ be egbɔna sese ge na mí. Menye mía gbɔ afii ko la nya ŋui kple ŋu ʋe me o gake meka ɖe edzi be yi ɖe esi me katã ɔ, ne ko vea ye ma mí ɖa dze agba trɔ asi ɖe eŋuti. Míkpɔ wo be mía ko na mi ale be mía yi kple mi mía yi egbea me míava kpɔ dɔ ewɔ mi le afi ma. Ale be mía nɔviwo le gbedzi katã no kpɔ nu yi dzɔdzɔm egbea, no nya be edɔwɔƒe mía nɔviwo edɔwɔƒe mí yina. Mía nɔviwo dɔ wɔm ŋutɔ volontiɛ le afi ma abe le mía mi volontiɛ dona ɖe woa dona ɖe ɖoa wo hã volontiɛ be gbã ŋkekea wo dze gɔme wo dɔ wɔm. Amewo dɔ wɔm no va dɔ wɔ ga elabe woa kpɔ na ɖe at least aɖu nu akpɔ ŋusẽ because wo katã Wonya ame ɖekawo, amewo tso teƒeteƒe va kpe ɖe wo ŋuti. Eyi ta egba Assemblyman kple eƒe amewo, eh, ame tsitsiwo le anya ŋui kple ame aɖewo tso nui eh, agba, agba, agbledomi kple tunu kple atiteti kple gomigbowo. Wo katã wova afi ya va kpekpe ɖe ŋu. Woyi gbameho Gake mi ame yiwo le afi ya, miwo nu ya xɔ ge ava na wo afi ma. Eyi ta akpe na mi. Ɛɛ, medi be nye sista nagblɔ naɖe because ewɔ abe nye ʋegbe ya me mekɔm nyuie o. Yeah, okay, um, yi míeva, gbã míeva wo ƒuve me. Míeva ƒuve me ya UVA wo ƒe ƒuvemetɔ, United Voter Association. Míeƒle zãle kple Dettol kple nane va ma. Aƒetɔ ye identify afia ne miawɔe ye mi va va wu ƒu ƒome tɔ fi tɔgbi hã va wova ɖe video kɔ ɖo ɖi ta ye mi va wobe yewo shovel bla atɔ dzim ta ye mi kɔ wobe yewo ni ɖe ami ne yewo de mɔ ʋua me ye nye galɔn mɔ ve ma ah wobe cooking oil ma ami eh mi tso ganɔ kɔ dza mie ta mi wo cooking oil galɔn mɔ ve kple pure water 300 bags 100 bags ok ni bɔbie ma le enɔtɔ kɔ ɖe nui kitasco school boys eh, kita school boys kple sabala míeƒle bli kotoku gama ɖeka kple agbeli mɔ abe me yo dɔ ma wotsɔ ɖe nunu nɔ ɖu ta ɖokuma gblẽ ne eh, dɔmetɔ be nu ya gadzɔdzɔ gake nu ya wo miele fia small part koe nye ma ta ne mieyi mieyi fia ye wowɔ dɔ ya ke elabe mia katã mieganɔ anyi aka ga ɖo aɖaŋu be nu ke nye way forward miate nu wɔm every year o because nu ya etsi le ya tɔ me move ŋu kura o ta sia nakpe na mi mewɔ dɔ kpli mi over the years so thank you so much for allowing us to do this nya mia de nye ya nya nyui me tso fofo nye fi wotso ya me sia me nye fofo nye ne ba America man Ta nye aƒee me va ta kpe na mi I appreciate that. Nunanawo ta. Avinye wònye na mí be nuya medzɔ le mía de kpɔ o. Etsi na aɖe tsaƒu na xe mɔ abe tsia me sisi me o, medzɔ le mía tɔgbuiwo ŋɔli kpɔ o. Gake ƒe yametɔ sẽ ŋu tsike do ŋɔdzi na mí eya ta míeɣlia dom ɖo nu geɖe ɖe yame. Ko mía nɔviwo lɔ̃ ale be wovea mía nu eye míeɣli dom na ne amewo yi dɔƒea ele be woaɖu nu. eh, ŋusẽ naɖo wo ŋu hafi. Eya ta míebie sovo kple nuyiwo katã, nuɖuɖuwo katã, konyiɖia, wode ma asi na mí be míatsɔ do ŋusẽ ameawo. Gake ɖeko míedi be míagaɖe kuku na wo be ŋgɔgbea gali, heya suetɔ koe ya, eʋea me ko míebe míaku, gake tsiaƒua dodo si ke be awɔe be etsia magava zɔ Mɛ kuku ɖem, ale wokpɔ wowo nɔba wana na mí kɔ, wone djagba wowo nɔba tu enɔba trea kata na mí. Akpe na wo ɖe woƒe nunana ta. Akpe. Assemblyman gblɔ eh, ewɔ nam be construction of Akosobo Dam afe te miaƒe Kita Lagoon.

frequently. Eva wɔe be ye policy ɖeke meva nɔ anyi o, nu mava ɖe fu na mí ale gbegbe. Eva wɔe be ye ni he wodzɔdzɔm. Nenye be afia tso ke gbea, ɖewohĩ safaris woa, woate ŋu ane tsi e laguna wòate ŋu ayi ano gbɔgbɔm. Ta xemama no mía nye míagblɔe be CNN kple other institutions wo ate ŋu aƒo nu ɖe mía nua, ne woƒo nu ɖe mía nu be Kita Laguna ne wò dɔ Na mí nyuie be ne míakpɔ nu aɖu, ne mía deviwo magadzɔ yi le Côte d'Ivoire, Liberia, Guinea, eh, la, eh, other countries o. Akpe.